Iyyaafachaa dhaa qaamaan dhaqqabne gootoowwan haqaa hedduu arganne afaan isaanii irraa dhugaa katabne fakkeenya gaarii dhalootaaf goone walaleessine yadaleessine sagaleessine buuleessa seenaa Godhuuf hambifne buuleessa seenaa godhuuf hambifne. Amna too arraa jalqabeen jira na waliin deemaa biyyaas ni barra. Onal maqalloo caayaan saaballoo qehee oborraa qobboonan dura hararii dhuftee isii dabarra magaalaa kaarraa ganda ishee bakree achii gaggarra. Daandii guddaarraa hin maqinarraa xiqqochi tarraan baroodaa jira asiifiin deemaa qophii too'arraa baroodaa keessaan baroodaa jira sheekh Muhammad Hassan bira wal garraa. Asiifiin deemaa qophii too'arraa baroodaa keessaan

Sheekh Muhammad Hassan Faaruun himanii namoota hedduu gara erganii ilmii too baruu yoo barbaaddanii oborricharraa fudhaa jaanii dhiira jajjabduutti qajeelchanii hayyoonni qiimaa walii beekanii gootaaf sadarkaa gootaan himanii isaan lachuutu umrii isaanii nuuf dheereysiyaa

Kishif jechuudhaaf ooyiruu qotatee caayaa gattaa'ee daagatti hirkatee afaan kaayatee kunoota milkii achi as dhuftee haadha dhiiraatee kashaan dirmatee shuuroo gabataa mata ba'attee lafa keesse boo salaamtaa jettee lafa keeyse boo salaamtaa jette abbaan dhiiraa sun ijaan millate mucaa darasaa harka yaammate hammeenya beelaan kan halawwate akka daa'imaa abboo hulaalate Akka daa'ima abboo hulaalate akka waan rabbiin keessaan dubbate dhiqee fi nyaadhu jennaan banate adeeroon mucaa quubsuu niyate malee nyaata yoomirra kaayyate takkaa fi lamaa wajjin kutate dhiisee fi karaa barcaasaa kute sheeyni aananiif shuuroo harkate waliin laakkate garaan giyate.

Silaa beelti waa duruu na hubde atiis gargaartee garaa na gubde furmaanni rabbii addaan nu qabde yoo feete dhiite yoo feete hafte bakka ganama tanirraa dhufte achi deebituus wiliiden taate jerjeettee dhiituus galanni bade. Je'ee gammachuun san hunda fidee ilmi islaama kasiin nu fidee beelaan shammadee ilmi islaama kasiin nu fidee beelaan shammadee. Ulamaa jechuun hayyoota diinii roorroo fi rakkoo meeqa obsanii ilmi islaama Nu dhaalchisanii ilmi islaamaa nu dhaalchisanii. Ulamaa jechuun hayyoota diinii roorroo fi rakkoo meeqa obsanii ilmi islaamaa nu dhaalchisanii ilmi islaamaa nu dhaalchisanii. Obboleeyyan kiyyaa seenaan sheekaa dheertuudha albama takka guutuun qophaa'ee Istiidiyoo galuudhaaf sha'abaana kana torbaan lamaan boodaa tahee ka duraa tahee sha'abaana kana yoo fagaate torbaan lamaan boodaa keessa shaa jaamee albamni guutuun isiniif gadhiifama soomana keessa ittiin buhaartan soomanaan boodaa seenaa sheekaa sirri bartan akka ajaa'ibaatti isiniif waraabamuuf qophiidha. warra achii rabbi nu haa taasisu takkasiiti wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu sheeka waggaa takka duraan bira dhufee guyyaa hedduu bira deebi'ee seenaa isaa cabxee takka osoon hambisin hunda siina bira kaayate isallee rabbi umrii nu haa dheereysu wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu Ah